नमस्कार मिथिलावासी आइ की चाह सबके बताबी जे रातिमे रातिमे मतलब काल्हि दिनेसँ बड़ा गर्मी जे रहए ताहि हिसाबसँ बड़ जबरदस्त गर्मी रहै तऽ रातिमे फेर दस बजे रातिमे अचानक तूफान उठलै हमसभ सुतल रही तऽ अचानक तूफान उठलै बाहर निकललहुँ आओर बाहर निकललियै जे कनि हवा तवा खाइ छियै पानि तानि एलै तऽ पानिमे कनि भीजब लेकिन पानिमे हम तऽ नहि भिजलहुँ लेकिन हवा खाइ लए बाहर जे निकललहुँ तकरा बाद जे छै से अहाँके से अहाँके ओ तूफान बिहारि एलै पूरा पानि तऽ बढ़िआँ भेल पानि भेलै किछु

बिजलीवला जे छै से अहाँके लाइन जे कटलकै तूफान कालमे तऽ हमरा भेल जे तूफानके बादमे फेर लाइट औतै आइ रे बा लाइट तऽ अएबे नहि कएल भरि राति तेहन गरमी केलक प्रचण्ड गरमी जे ओ बरसा भेलाके बाद ने बुझाएल जे ठण्डा हेतै लेकिन ठण्डा केलै हेँ तऽ ओ तऽ आगि बनि गेलै आओर आओर जबरदस्त ओ आगि बनि गेल ओ से आगि बनल जे ओ आगे भरि राति जगेने छलै समस्त मिथिलावासीके से सब किछु जनिते होयब सब देखते होयबै भरि राति जगेने छी सबके आगे तऽ लगभग लगभग बहुत गाममे एहन भेल होयत जे लाइन कटल होयत भरि राति बहुत भरि राति लाइन कटल छल हमहुँ भरि राति जागल छी अहाँके बारह बजे जे हम कुर्सी लगाके बारह बजे ने बरंडा पर जे कुर्सी लगा के बैसलिए से पाँच बजे भोर ने कुर्सी पर से उठलिए हम बाहर ने बरंडा पर से बुझलिए तेहन गर्मी छलैए घर में नहीं गेलिए सुतल हम सुतल नहीं गेलिए भरि राति एतना कि हमरा मुँह देखऽ में लगैत है जे हम औंघायल छी जेना सुति कऽ उठलहुँ लेकिन सुति कऽ उठलहुँ नहि हम सुतबे नहि केलहुँ हेँ से बात बुझियौ सुतबे नहि केलहुँ हँ बहुत एहन आदमी हेतै जे सुतल नहि हेतै हँ किछु लोक सुतल हेतै जिनका घर नहि लागल हेतै इन्भर्टर तऽ जिनका घर नहि इन्भर्टर लागल हेतनि ओ सुतल हेता लेकिन जिनका घर नहि इन्भर्टर नहि लागल छनि ओ अहिना भरि राति केनाहितो कऽ टाइम पास कयने हेता ई बात जनैत हेबै सभ केओ आर देखने हेबै तऽ एहि बिजली विभागके देखियौ पागलपन्थी बिहार तूफान अबै छै होइ किछु नहि छै आ झूठोके जे लाइन काटि देत तऽ रातिक राति लाइन काटि देत पब्लिकके तऽ बुझै छियै जे किछु नहि बुझै छियै से पब्लिकके पाइ देबऽ पाइ लेबऽ कालमे सभ सौगार रहै छै जे इतना बिल हो गया इतना बिल हो गया तऽ बिल लेबऽ कालमे सभ सौगार रहै छै जे पब्लिकसँ बिल कैसे लिया जाय लेकिन लाइन देबऽ कालमे सार सभ पगला जाइए लाइन देबऽ कालमे सभ काटि देत बुझलियै तेहन तेहन स्थिति कऽ दी बिजली विभागवला सभ फोन कर रे बिजली विभागमे मिस्त्रीके तऽ कहत जे अब लाइनमैनके फोन करियै लाइनमैनके फोन करबै तऽ ओ कहत जे जे ई साहेबके फोन करियौ जे ई साहेबके फोन करबै तऽ ओ कहतै लाइनमैनके फोन करियौ आब ककरा फोन करियौ के सुनतै केओ सुनै लए तैयार नहि छै ओ कए दिन हम एस डी ओ से आके मेलो केलियै जे एना एना बात कर्मचारी एना करैया लेकिन ओ कयलासँ हुनका किछो नहि मेलके रिप्लाइ अबैया नहि किछु अबैया तेहने स्थिति छै बिहार सरकारके जते सरकारी कर्मचारी सब बिभागमे अहिना छै लेकिन बिजली पर नहि किछु बेसी हमरा सबके देखऽमे अबैया किएकि बिजली घर सबके सएह हाल देखै छियै

केना की करब से बतायब कोन कोन गाममे लाइन कटल छलै भरि भरि राति के सब परेशान छल वएह से जानकारी देब सब गाममे लगभग लगभग लाइन कटल हेतै एखन तक लाइन नहि देलकैए बिजलीवला कथीके किछु नहि भेल छै झूठो कोनो बड़का आँधी तूफान नहि आयल जे किछु भऽ गेल छै किछु नहि भेलैए झूठोके अनेरे गेल लाइन कटने छै